perséinlech e Point maachen iwwert d'Situatioun. Dir kritt am Allgemengen déi lescht Wochen e schrëftlechen Réckbléck op d'Woch, mee vue datt d'Zuelen zimlech vill an d'Lut gaang sinn iwwert déi lescht Deeg, ass et mer wichteg e puer Messagen wierklech och en direct eriwwer ze ginn zu dësen Zuelen. Wa mer eis Woch kucken, déi hannert eis läit, dann ass se alarmant. Dat ass sou gesinn net iwwerraschend. Mir si matten An enger Géigend an Europa, wou d'Zuelen allgemeng an d'Lut ginn, an et wär och scho verwonnerlech, wann deem net esou wär hei zu Lëtzebuerg. Deemno hu mer, wa mer vergläiche mat där Woch virdrun, wou mer 805 Neiinfektiounen haten, hu mer der dës Woch 1.280 ze verbuchen. Dat ass e Plus vu 50 Prozent. Zum Detail vun deenen Zuelen, ganz wichteg, well mir déi Differenziéierung ëmmer maachen, dovunner si 609 positiv Fäll, déi identifizéiert gi sinn, sinn iwwer eng Ordonnance vum Dokter am Fong geholl an de Labo gaangen a getest ginn, also net iwwer de Large Scale Testing, mee et si Leit, déi eng Ordonnance kritt hunn an iwwer dee Wee eeben detektéiert gi sinn. Am Ëmgedréintenen hu mer am Large-Scale Testing, deen parallel leeft an deen och vill Succès huet déi lescht Deeg, hu mer 182 positiv Fäll, déi mer konnten identifizéieren. Wat elo d'Ursaachen ugeet, och do gëtt et näischt grondsätzlech Neies ze vermelle vun eis aus de Servicer. Mir gesinn nach wie vor, dass dat wou mer kënnen ausmaachen, wou ee wierklech mat enger gewëssener Sécherheet ka festleeën, wou d'Leit sech ugestach hunn, dat bleift de Familljekrees mat 31 Prozent, dass do wou d'Leit enk zesumme sinn, wou se keng Mask un hu, wou et am Fong och normal ass, dass de Virus relativ schnell weidergeet. Ech géif awer gären insistéieren drop, dass dee gréisste Prozentsaz nach wie vor net attribuabel ass. Wat heescht dat? Dat ass am Fong en 43,2 Prozent op d'lescht Woch gekuckt. Dat ass méi wéi déi Woch virdrun, do woren et der nach just 36 Prozent. Mee déi 43 Prozent vun den Neiinfizéierten, do kënne mer am Service net mat Sécherheet soen, wou d'Leit sech ugestach hunn. Firwat? Majo well se ebe vill Aktivitéiten hunn, well se ganz normal liewen a well op deem Zäitraum, deen a Fro kënnt, wou se sech hätte kënnen ugestach hunn, Eng ganz Rei vu Kontakte waren, wou een net kann mat Sécherheet soen, ob et deen een oder deen aneren dann war. Mir gesinn, dat wat mer an eisen Zuele gesinn, och an eise Kläranlagen, dee leschte Rapport dee mer kritt hunn, dee weist drop hin, datt mer eng eng ganz generaliséiert Präsenz vum Virus hunn, och verstärkt iwwert d'ganzt Land, also éischter diffus. Dat confirméiert dat, wat mer héiere bei eis am Contact Tracing. Mir hu keng spezifesch Clusteren, wou ee giff soen, mir hunn elo erëm wierklech iergend en neie Phänomen hei am Land, wou d'Leit sech ustiechen. Mir hunn am Fong kee gréissere Cluster oder keng Chaîne d'infection, wéi een et nennt, ze verbuchen. Wat heescht dat? Wa mer Infektioune fanne, kréie mer relativ séier ofgegrenzt, wee ronderëm sech ugestach huet, d'Leit och dann a Quarantän gesat deementspriechend. esou datt dat iergendwou Hand an Hand geet mat deem, wat mer an de Kläranlage gesinn, dass esou gesinn méi schwéier ze géréieren ass, méi einfach, wann ee genau weess, wou wierklech en Haaptinfektiounsgrond ass, da kann ee méi geziilt handelen. Haut si mer wierklech op engem Punkt, wou ee muss soen, de Virus ass present, en ass ganz present an eisem Land. Et gëllt also wierklech opzepassen an och dat ass mer haut wierklech perséinlech wichteg, hei ze stoen an nach eng Kéier en Appell ze maachen un d'Virsiicht. Mir hunn d'Situatioun, déi evoluéiert Dag fir Dag. Mir analyséieren se och. Ech wäert och mat Iech enker duerchgoen, wéi mer dat maachen, wat mer aus deenen Zuelen erauszéien. Mee nichtsdestotrotz ass et wierklech wichteg ze verstoen, dass de Virus ganz present ass an dass deemno och de Risiko, fir sech unzestiechen, egal wou een ass, einfach generell vill méi héich nees ass. Eisen Taux de positivité, dat ass deen Taux, dee mer och ëmmer ganz genau kucken, dat ass am Fong geholl déi Unzuel vu Leit, déi positiv sinn, vun all deenen, déi mer testen, dee bleift relativ niddreg. Nach op d'lescht Woch gekuckt, en ass zwar liicht eropgaangen, e war déi viregt Woch bei 2,02 Prozent, dës Woch, also déi lescht Woch, déi mer elo am Réckbléck hunn, ass e bei 2,69 Prozent. Also nach ëmmer relativ gesinn am Verglach zu den Ëmstänn, déi mer bei enger Rei vun eisen aneren europäeschen Nopeschlänner gesinn, ass dat nach ëmmer relativ niddereg. Mir hunn, wat wichteg ass, fir d'Effikassitéit vun eise Mesuren, déi mer en place hunn, ze evaluéieren, kucke mer hei zu Lëtzebuerg net just déi Zuelen. Ech weess, déi Zuelen, déi. sinn alarmant a si verblenden och vill, well se sech einfach vergläiche loossen. Mee mir ginn u sech vill méi nuancéiert vir, och wann d'Zuele fundamental eropgaange sinn iwwert déi lescht Deeg an och haut. Ech géif Iech de Chiffer vun haut och vläicht nach ginn, ech hat dee lo net gesot. Mir hunn haut nach eng Kéier 416 Neiinfektiounen ze verbuchen. Dat ass ganz vill. Och wann déi Zuele fundamental eropgaange sinn, esou si mer haut zur Konklusioun komm, dass eis Analys awer nach relativ stabel bliwwen ass. Aus wat besteet eis Analys? Si besteet doranner, eng Rei Saachen ze parametréieren an ze monitoren, déi eis Indicateure ginn, ob mer eist Zil, wat mer eis gesat hunn, nämlech de Virus ënner Kontroll ze behalen an och virun allem ze evitéieren, dass eise Gesondheetssystem géif zesummebriechen, dat Zil, ob dat nach ëmmer garantéiert ass. Et geet eis drëm, dass eise Gesondheetssystem stabil bleift, dass e ka fonctionnéieren, an dat net nëmme fir Covid-Patienten. Et ass ganz wichteg, dat virun Aen ze hunn, wa mer all déi Efforten, déi mer hei alleguerten zesumme maachen, dann ass dat, fir dass jiddwereen e gudde Service an de Klinicke ka kréien, well mir hunn net just Covid-Patienten. Mir sinn ugewisen op e gudde Gesondheetssystem, deen normal fonctionnéiert, och fir Net-Covid-Patienten. Wat gesi mer elo, wa mer eis d'Zuele méi detailléiert kucken? Mir gesinn an der Altersstruktur vun den Neiinfektiounen, hale mer e ganz besonneschen Augenmerk op de Leit, déi iwwer 65 Joer al sinn. Firwat? Et sinn déi eeler Leit, déi statistesch gesinn éischter Komplikatioune maachen an dofir och vill vill méi e grousse Risiko hunn, länger Zäit am Spidol ze sinn an do musse behandelt ze ginn. Wa mer dat kucken, da gesi mer fir d'éischt eng Kéier generell, dass d'Altersmoyenne zu Lëtzebuerg nach wie vor relativ niddreg ass bei den Neiinfektiounen. Si wor op där viregter Woch bei 36, 8. Si ass elo liicht eropgaangen, effektiv. Si ass op 38, 8. Awer generell gesinn ass se nach ëmmer relativ niddreg. Mir hunn och wierklech d'Majoritéit, déi grouss, net nëmme grad déi ganz Majoritéit, mee 48 Prozent vun deenen, déi sech nei ustiechen, leien tëschent 15 an 29 Joer, respektiv 30 a 44 Joer. Mir gesinn och, wa mer iwwer d'Zäit zeréckkucken, dass d'Proportioun vun deenen Nei-Infizéierten, déi iwwer 65 Joer al sinn, net am selwechte Mooss eropgeet wéi bei den aneren Alterskategorien. Dat ass, wann een d'Geschee vum Virus analyséiert, e wichtege Facteur. Dat ass och am Ëmgedréinten natierlech fir eis ganz alarmant, wa mer do eng Ännerung géife gesinn, wa mer bis gesinn, dass effektiv nees vill méi e groussen Deel un eelere Leit sech infizéiert. Dat ass fir eis e. e Facteur à risque, wou ee sech wierklech da kann ausrechnen, dass de Risiko fir eis Spideeler och deementspreechend wäert eropgoen. Dann hu mer och haut nach eng Kéier de Point gemat an eise Spideeler, wéi et do ausgesäit mat de Bettbeleeungen. Mir sinn, Stand haut, bei 61 Covid-Patienten, déi an de Soins normaue sinn, géigeniwwer 6, déi op de Soins intensifs sinn. Dir gesitt och do, hu mer net e grousse Sprong nach gemat, obwuel d'Zuelen iwwer déi lescht Woche wierklech grouss eropginn. Et gesäit een, dass et unzitt, awer net an deem Mooss wéi beispillsweis eis Nopeschlänner, déi elo wierklech ganz drastesch Mesuren en place gesat hunn. Ech denken un Holland, och un eis belsch Kollegen, wou wierklech an de Spideeler d'Situatioun extrem sech zouspëtzt. Déi Situatioun hu mer Stand haut nach net, an ech betounen den nach net, dass net fir d'Garden, ze baisséieren. D'Situatioun ass wierklech eng alarmant Situatioun. Si ka vun Dag zu Dag änneren an et gëllt wierklech elo erëm eng Kéier sech ze erënneren, dass mer e ganze Rei Mesuren en place hunn, dass mer eng ganze Rei Recommandatiounen erausginn hu vun der Santé, awer et ass elo, wou d'Zuelen eropginn, wou et wierklech gëllt, déi seriö ze huelen. Och d'Passagen an eisen Urgencë bleiwen am Beräich vum Normalen. Och do ass näischt Neies vun deem, wat ech bei eisem leschte Rendez-vous gesot hunn. Et ass mer awer wichteg, dass, wa mer nach déi Kontroll hunn, dass haut jiddweree versteet, firwat mer déi Kontroll hunn. Dat ass nämlech just méiglech doduerjer, dass mer hei zu Lëtzebuerg ganz intensiv a schonn säit Wochen a Méint amgaange sinn, eng méiglechst grouss Unzuel vu Leit, déi infizéiert sinn, ganz schnell ze identifizéieren iwwert eng ganz breet ugelueten Teststrategie. An dat net nëmme fir se just ze identifizéieren, mee surtout fir se dann och ze isoléieren. Wat mer méi Leit preventiv kënnen isoléieren, wat mer de Risiko, dass de Virus sech weider verbreet, méi erof kréien. Mir hunn also ganz, ganz vill investéiert, esouwuel an eis Testcapacitéit wéi och an eis Servicer, mee och jiddwereen, Dir alleguerten, alleguerten déi Leit, déi schonn concernéiert waren, hu vill investéiert. Et ass eng, et ass net einfach, eng Quarantän duerchzustoen. A mir sinn entretemps bei Dausende Leit, déi dat mussen duerchmaachen. An d'Leit maache mat. An et ass och dofir, wou mer nach d'Saachen a Kontroll hunn. Et ass heiansdo schwéier ze verstoen, dass ee präventiv an enger Quarantän ass, dass ee sech muss ganz zréckzéien, och wann ee wahrscheinlech mat enger gewëssener Probabilitéit dee Virus net wäert kréien. Mee et ass grad dat, wat fir eis och en Indicateur ass, dass mer d'Saach nach ënner Kontroll hunn, well mir gesinn, an do verweisen ech nach eng Kéier op d'Zuele vun haut, dass och an där leschter Woch, wou mer wierklech e ganz, ganz staarken Ustig um Niveau vun den Zuelen haten an domadder och natierlech vun der Aarbecht, déi mer hunn an eisem Tracing, dass nach wie vor awer 37 Prozent vun deenen Neiinfizéierten, an dat sinn der vill mëttlerweil, aus dem Contact Tracing erauskommen. Dat heescht konkret sinn dat Leit, déi identifizéiert ginn als Covid-positiv, obwuel se am Fong schonn isoléiert sinn, well se virdrun a Kontakt mat engem Infizéierte waren. Bei hinnen ass also d'Gefor schonn zréckgeschrauft gewiescht, si konnte schonn net méi weiderginn. An deem Moment ass dat fir eis och ganz, ganz wichteg, déi Zuel virun Aen ze hunn, well et relativiséiert ganz staark eis Zuele vun Neiinfizéierten. Et ass e groussen Ënnerscheed, ob mer en Neiinfizéierten orten, deen nach net isoléiert ass an deen also nach ka potenziell weider de Virus ginn, wéi wann et der sinn, déi schonn effektiv doheem sinn an hir Quarantän dann och esou aussëtzen, wéi dat vun hinnen ofverlaangt gëtt. Mir hunn och ganz vill investéiert déi ganz Zäit iwwer, fir d'Mesuren ze respektéieren, déi mer en place hunn. Lëtzebuerg huet duerchgehend relativ streng Mesuren en place gehat, wat d'Maskepflicht ugeet. Mir gesinn, dass verschidde Länner elo eréischt do nozéien. Bei eis ass d'Maskepflicht iwwerall do, wou de Public an an ausgeet, scho laang, also och am ëffentlechen Transport, obligatoresch. an do wou méi wéi 20 Leit zesummekommen, ass bei eis am Land Sëtzpflicht, sinn iwwerzeegt haut, datt déi Mesuren, och wa se vläicht mat Momenter net méi grad op Verständnis gestouss sinn, well d'Situatioun besser war, dach wierklech wesentlech dozou bäigedroen hunn, datt mer haut nach kënnen soen, datt mer d'Saach ënner Kontroll hunn. Fir dass dat awer och esou bleift, ass et wichteg, dass d'Leit haut Zousazefforte maachen, dass mer alleguerten Efforte maachen. Et geet net ouni déi Quarantänen, dovunner si mer iwwerzeegt an der Santé. Wa mer net wierklech weiderhi kënnen d'Leit identifizéieren, schnell kënnen identifizéieren an och hir Kontakte schnell kënnen identifizéieren, da wäerte mer bei deenen Zuelen, déi mer elo hunn, net méi esou effikass kënnen a preventiv schaffen, wéi mer dat bis elo gemat hunn. Am Kontext vum Hierscht, wou d'Aktivitéit staark ugezunn huet am ganze Land, an dat mierkt ee wann ee moies am Auto ënnerwee ass, wéi den Trafic nees ugezunn huet, mir beweegen eis an enger Normalitéit, et ass méi kal dobaussen, mir si méi dobannen, et ass also extrem wichteg, datt mer méi maachen elo, datt mer méi Efforte maachen, well de Virus ass do a mir hunn einfach Duerch eisen Alldag esou vill méi, esou vill méi Geleegenheete fir eisen anzefänken. Also muss mer op deenen, op deene Schrauwen dréien, wou mer eng Handhab driwwer hunn, an dat si ganz vill Saachen. Trotzdem, mir kënnen all zesumme Weeër fannen, fir eis Kontakter, eis Deplacementer wierklech op dat Wesentlecht erofzesetzen. Ech géif soen, de Motto Bleif doheem huet nees all seng Aktualitéit haut, wa mer wëssen, dass de Virus extrem staark zirkuléiert. An dat ass einfach, Dir braucht Iech just, wann Der Iech informéiert, wéi d'Zuele sinn, gesitt Der, wéi se eropginn. Dat ass e ganzen einfachen Indicateur. Mä dat ass de Moment, fir sech wierklech d'Fro ze stellen, ob en Deplacement muss sinn, ob en en Iesse muss sinn, wat ee grad geplangt hätt, ob een dat net a méi engem klenge Krees ka maachen oder ob een et net einfach ka verschiben. Mir wëllen alleguerten, dass eise Gesondheetssystem och weiderhi gutt fonctionnéiert an dofir ass et wichteg, dass elo jiddweree fir sech sech déi Froe stellt an och Décidounen hëlt. Mir hunn relativ vill Spillraum an et kann een an deem Spillraum wou een huet och elo mat sech selwer an d'Gebiet goen a bësselche méi streng fueren. Dofir ziele mer haut op jiddwer Eenzelne fir wierklech nach eng Kéier déi dote Saachen ze behäerzegen, fir wierklech seng Kontakter ze iwwerdenken, och ze iwwerblécken. an sech am klenge Krees ze beweegen, op Distanz ze bleiwen, de Mask ze droen, do wou en souwisou virgeschriwwen ass, mee och do wou een vu sech aus a mat sengem Verstand schonn versteet, dass een net op der Distanz vun zwee Meter ass. Dat ass liicht erauszefannen. Do wou vill Leit sinn, kann een präventiv de Mask droen, dat ass kengem verbueden an och do, wou mer kënnen eben verzichten op verschidde Saachen, dat maachen. Dann och ganz wichteg, Dir kënnt Iech virstellen, mat deenen Zuelen, déi mer hunn, grad och haut erëm deen neien, déi iwwer 400, déi haut dobäi komm sinn, dat ass en immensen Drock op eis Servicer. Ech géif dofir och wierklech den Appell haut maachen, fir jiddwereen, deen, soubal e säi positiivt Resultat kritt vun engem Test, dass en sech wierklech selwer an Auto-Quarantän scho setzt. Dat ass wichteg. dass präventiv, waart net drop bis der kontaktéiert gitt, wann der äert positiivt Testresultat hutt, setzt iech a Quarantän a wann ech gelift kontaktéiert och schonn déi Leit mat deenen der a Kontakt waart. Dir wësst dat am beschten, ech hunn den Appell scho puer mol gemat, et ass am beschte wierklech Buch driwwer ze féieren, wat der besser wësst mat weem der zesumme waart, wat der och déi aner Leit kënnt besser schützen a wat der eis d'Aarbecht erliichtert. An deem Sënn ass wierklech och hei en Effort gefrot vu jiddwerengem, grad an dësen Zäiten. Dir erliichtert eis domadder d'Aarbecht an Dir maacht d'Kontroll definitiv méi effikass, wann Der déi dote Mesuren kënnt ëmsetzen. Dofir zielen ech dofir op jiddweree fir do matzeschaffen och. Mir sollen also dem Virus keng Chance ginn. Dir kënnt selwer e bësselche steieren, ob en iech trefft oder net, andeems der op Distanz bleift vun anere Leit. A virun allem och géif ech en Appell maachen haut un eis eeler Leit. Mir wëssen, dass se statistesch éischter zu Komplikatiounen neigen, och Leit, déi vun hirer Gesondheet hier vläicht manner gutt opgestallt sinn. Dir sidd besonnesch exposéiert am Moment, also passt op iech op, dass an ären Hänn och fir. do e bësselchen villäicht Är Gewunnechten ze iwwerdenken a grad an dëser Zäit méi virsiichteg ze si wéi mer dat vläicht iwwert de Summer waren oder zu deenen Zäiten, wou mer dach vill manner alarmant Zuelen hei am Land an och ronderëm eis haten. Voilà, d'Zäit leeft. Eist Zil ass et nach wie vor, déi Positiv esou schnell wéi méiglech ze identifizéieren. Dofir och nach eng Kéier den Appell, Wann Der eng Invitatioun kritt fir de Large-Scale-Testing, maacht mat, dat ass ganz wichteg, iwwert dee Wee kréie mir e Bild, wéi de Virus zirkuléiert, a mir kréie virun allem och ganz vill Leit identifizéiert, déi am Fong nach guer keng Symptomer hunn, déi kee Grond hunn ze mengen, datt se de Virus hätten. Dat ass eppes, wat eis eng Longueur d'avance hei ginn huet am Land, a mir zielen drop, dat och weider bäizehalen. Dofir maacht mat, fir Iech, fir eis alleguerten! Froen?

Ma dat kënnt u sech drop un, wéi eis sämtlech Indicateuren evoluéiere wäerten. Mir sinn, wa mer zeréckkucken, nach ëmmer an enger linearer Evolutioun. Mir hunn eng gewësse Kontroll an de Spideeler nach, wou net deen akuten Ustig ass. Soubal dat sech wäert unzeechnen, soubal mer wierklech gesinn, och vun der Altersstufung bei den Neiinfizéierten, dass dat ufänkt wierklech, dass de Risiko extrem wäert eropgoen, da wäerten och aner Mesurë musse geholl ginn. Ech kann Iech net verstoppen, dass d'Situatioun sécherlech alarmant ass. Mir si beméit, net einfach blann Mesuren ze huelen, well eis Nopeschlänner der huelen, mee se wierklech zu deem Zäitpunkt ze huelen, wou mer hei bei eis zur Konklusioun kommen, dass och bei eis, den Risiko eben deementspriechend an d'Lut geet, dass ee muss aner Mesuren huelen. Mee wéi gesot, d'Situatioun ass net eent zu eent vergläichbar an dofir si mer och wierklech elo, all Dag sëtze mer zesumme fir eis genau d'Gedanken ze maachen, ab wéini gëtt dat alarmant. Et ass wouer, dass déi Zuel haut, dat ass eng héich Zuel, mee och do Géif ech och bieden. Ech mengen, dat gesi mer och no zwee, dräi Deeg, ass dat doten elo eng nei Tendenz, dass et esou eropgeet. Wann et natierlech op deem Wee vun gëscht op haut sech annoncéiert weidergeet, gi mer an eng exponentiell Lag eran. Dat ass kloer mathematesch gesinn. Mee réckbléckend op déi Woch, wou et elo wierklech schonn akut ugezunn ass, hu mer déi Tendenz awer nach net. Okay, aber wäre es denn nicht jetzt, bevor es wirklich alarmant wird, ratsam, schon etwas zu machen, damit es erst gar nicht so weit kommt? Jo an nee. Mir hunn e ganze Set u Mesuren en place, déi, déi gutt sinn. Mir sinn der Meenung, dass mer eng éischt Mesure geholl hunn, andeem mer ganz verstäerkt elo sensibiliséieren. Dat wäert Der gesinn, hutt Der scho gesinn iwwert déi lescht Deeg an dat kënnt elo iwwert déi nächst Deeg nach weider. Sensibilisatioun ass wichteg. Ech sinn och perséinlech iwwerzeegt, dass de Mënsch nun eben emol, wann eng Situatioun net méi esou akut ass, och net méi esou oppasst. Ech menge jiddwereen huet seng Normalitéit méi opgeholl, dat gesäit ee, jiddweree gesäit dat bei sech an och do ass Sensibilisatioun ass eng éischt Mesure déi d'Regierung beschloss huet. Och déi Appeller déi mer haut maachen, déi mer iwwert déi lescht Deeg maachen, gehéieren do derzou. Mee dat schléisst net aus, datt och aner Mesurë musse geholl ginn, mee zum richtegen Zäitpunkt, sécherlech net ze spéit, dat ass, dat hu mer schonn schonn och mat um Radar an dofir kucke mer eben justement ganz genau déi Altersstruktur vun den Neiinfizéierten, well déi eis mat der Erfahrung vun deene viregte Méint a vun där éischter Well awer eng ganz gutt Indikatioun gëtt, wat ee wéini kann erwaarden an de Spideeler. Do ass schonn eng Korrelatioun ze gesinn dertëschent. Okay, eine Frage noch, Sie sagten, man muss jetzt quasi am besten selber contact tracing machen und die Leute anrufen, mit denen man da Kontakt hatte. Kommt das contact tracing von Ihnen dann nicht mehr hinterher im Moment oder was ist da die Lage? Also et ass sécher, dass wann et vun haut op muer e puer Honnerte méi sinn, dass dat kann emol een oder zwee Deeg méi laang daueren, bis een derduerch ass. An dat si verlueren Deeg. Insofern ass et an där Situatioun, wou mer elo sinn, wierklech wichtig, einfach keng Zäit ze verléieren. Wat een éischter, wat een éischter effektiv isoléiert ass oder sech autoisoléiert, wat et einfach besser ass. A mir sinn an Zuelen, wou mer net wierklech kënne garantéieren, dass mer dat bannent de 24 Stonne gemat kréien. Mir sinn nach net an der Situatioun wéi vill Nopeschlänner, wou dat et absolut net méi méiglech ass, mee trotzdem ass et wierklech bei deenen Zuelen, déi mer hunn, wierklech de Moment fir d'Leit, ech mengen, et soll jiddwereen alles drusetzen, wat e kann. Dat dote si Saachen, déi sinn einfach, et weess ee, mat deem een a Kontakt war, an dat ass op all Fall Zäit, déi mer gewonnen hunn. A wann et och nëmmen en Dag ass, ass et en Dag. All Dag ass am Moment wichteg. Et ass grad d'Zäit, déi wichteg ass. Och an eise Servicer stelle mer eis natierlech au fur et à mesure op, mee wann esou sprunghaft en Ustig kënnt, dat dauert ëmmer e bësselche bis dat sech natierlech erëm apendelt, bis mer eng Routine hunn. A bis an d'Onméiglecht kënne mer och net tréissen, dat ass och ganz kloer. Peter Fest vum Lëtzebuerger Land. Wann ech de Verglach maachen tëscht deene Mesuren, déi am Mäerz geholl gi sinn, an deem, wat Är Approche elo ass, et kënnt jo dobaussen esou ukommen, wéi wann d'Regierung am Mäerz ganz determinéiert gehandelt hätt, ganz séier eppes gemat hätt, wärend se elo éischter eng. jo éischter eng ofwaardend Haltung hätt, sech natierlech och berifft op déi Mesuren, déi jo en place sinn. Mengt Dir, datt Dir mat där Approche, déi Der elo hutt, datt Dir dobaussen verstan gëtt oder datt net ganz vill Leit mat enger gewëssener Verblüffung dorobber reagéieren an iergendwéi erwaarden, datt eppes kënnt? Jo, also d'Situatioun ass sécherlech eng ganz anescht wéi am Mäerz. Do hu mer misse ganz schnell handelen, well mer éischtens net preparéiert waren, zweetens de Virus net kannt hunn. Mir woussten net, wéi eise Gesondheetssystem domadder eens gëtt. Mir hate kee Monitoring en place, mir hate keen Testing en place. Dat heescht, all déi Saachen hu mer elo en place an dofir fannen ech, datt et elo sécher net de Moment ass fir einfach blann ze handelen an d'Handbrems ze zéien. Dofir hu mer ons jo alleguerten déi Indicateure ginn. Ech weess, datt et komplizéiert ass, dofir ass et mer och wichteg et nach eng Kéier ëmmer erëm ze rappeléieren, datt mer méi Parametere kucken, net just déi Zuelen. Wa mer just déi Zuele géife kucken, da géife mer an d'Blannt handelen. Do hu mer schonn, reng op den Zuelen hu mer schonn heiansdo, Pronosticke gemat kritt viru puer Méint. Also do wäre mer elo schonn a ganz anere Situatiounen, wéi mer et awer elo haut sinn. An et geet drëms, an ech mengen, dat ass eppes, wat, wou d'Leit och mussen Confiance kréien, dass mir, mir sinn natierlech intensiv amgaangen, Dag fir Dag, grad an dëser Situatioun, den Echange ze hunn mat de, mat de Leit vum Terrain, mat den Experten, fir eng, eng, eng sachlech, eng objektiv Aschätzung ze maachen an och net iwwer d'Sträng ze schéissen. Et ass eng Chance, déi mer hunn, dass mer besser Kontroll hunn. Wann Der d'Beispill huet vun eisen Nopeschlänner, wou alles ausser Kontroll ass, ech mengen, dat si Länner, wou effektiv kaum Mesuren en place waren am Alldag, wou et natierlech och esou gespreet huet, dass den Impakt an de Spideeler extrem staark sichtbar ginn ass. Mir hunn effektiv e gewëssene Recul. Ob dat awer elo just gewonnen Zäit ass oder net, dat wäert d'Zukunft eis weisen. Mee Stand haut sinn ech confiant, dass mer mat deenen Indicateuren, déi mer eis ginn hunn, wierklech kënnen eis och drop verloossen, dass dat, wat mer do gesinn, och stëmmt. An an eise Spideeler, ech widderhuelen et, ass d'Situatioun haut definitiv net vergläichbar mat verschiddene vun eisen Nopeschlänner. An dass dat letztendlech, wat och wierklech d'Alarmglacke richtig haart laude léisst, wa mer, net nëmme wa mer et bis gesi wann et do ass, mee wa mer bis Indicateuren hunn, déi eis deite loossen, dass eppes do wierklech kënnt. An dat liese mer aus der Altersstruktur och eraus vun den Neinfizéierten. Wat ass mat, wat ass dat ewou, ech hunn ëmmer emol erwinnt ginn, mat Schnelltests, déi et géifen erlaben, also mat Antigen-Schnelltests, déi et géifen erlaben och festzestellen, datt een, deen do positiv ass, datt deen och infektiéis ass? Dat gëtt jo de PCR-Test net hier. Déi hu mer am Ament net. Mir hunn déi schnell PCR-Testen elo am Ëmlaf, mee d'Direktioun ass beméit. Mir suivéieren all Piste vun neiem Material, wat kënnt. Ech mengen, dat hutt Der gesinn, mir hunn d'Schnelltester, wou se bis am Ëmlaf waren, och elo am Asaz eben. Awer Alles anescht wat am Gespréich ass, hu mir net net um Radar. Mir hunn dat och mat am Aen a wäerten esou séier wéi méiglech do nei Progrèse kommen, dat och dann esou an den Asaz bréngen, datt et beschtméiglech kann der Situatioun déngen. Et ass de Fortschrëtt an de Verstand, déi eis hei wäerten iergendwou derduerchbréngen letztendlech. Moien, Michèle Sinner vum Radio 100,7. Ech kommen nach eng Kéier op dat zréck, wat elo grad gefrot ginn ass. Ech mengen, datt verschidde Leit Problemer hunn, fir de Message richteg ze deiten, well op där enger Säit sot Der, Bleift doheem, wann et wann et net onbedéngt muss sinn. Op der aner Säit bleift dobaussen iergendwéi alles op. Firwat ass dat dann esou, wa mer sollen doheem bleiwen? Dir sot och, d'Situatioun an de Spideeler ass stabel an net alarmant wéi an eisen Nopeschlänner. Mee op der anerer Säit sot eis trotzdem, d'Situatioun ass immens eescht. Dofir mengen ech, datt et e bësse schwiereg ass fir d'Leit dobaussen, fir dann selwer ze decidéieren, jo, wat ass dann elo meng Verantwortung an deem heiten. Ech kommen dofir vläicht nach eng Kéier op d'Spideeler zréck. Do gëtt et eben dee Phaseplang. Also während der éischter Well hu mer probéiert erauszefannen, wéi vill Better hu mer, wou ass eis Limite. Dat ass elo anescht, dat hutt Der eis erkläert gehat, well eben och d'Altersstruktur vun deenen Infizéierten anescht ass. Mee trotzdem gëtt et jo an Ärem Phaseplang awer iergend en Indicateur, dee mécht, dass déi nächst Phas declenchéiert gëtt. An dat ass eppes Handfestes, wou ee sech vläicht kann drun orientéieren, wéi eescht ass et elo hei. De Moment si mer an der Phas, Zwee, Kënnt Der eis soen, wéini dass mer an d'Phas 3 eraginn, Ärer Meenung no, also wéi séier dass dat elo geet mat den Infektiounszuelen, déi mer hunn, wat Dir Iech erwaart a wat dat dann och bedeit personell fir d'Spideeler an wat dann vu Soinen eventuell och ewechfält? dass bei de Spideeler sinn eben pro Spidol si Palieren determinéiert, déi si aktivéieren au fur et à mesure. Mir sinn an där Phas zwee, mir gesinn ons dagdeeglech, sinn Echangen mat de Spideeler, wou mer gemeinsam an der Cellule de crise festhale wéini de Moment ass, fir d'Phas ze sprangen, well et net onbedéngt an deem enge Spidol wéi an deem aneren ass. Muss een och wëssen, och do hu mer eis eigentlech entscheet net just blann no Zuelen ze fonctionnéieren, well et spille vill Facteuren och an engem Spidol mat. Dat eent, dat sinn d'Stäck, d'Disponibilitéiten, d'Better déi ausgewise sinn, mee och d'Personal spillt mat. Mir hunn och do oft natierlech Situatiounen, wou elo wann de Virus verstäerkt do ass, och Personal wäert ausfalen. Dat heescht, dat muss een och mat an d'Balance huelen. Mir hunn am Fong d'Chance hei am Land, datt mer, e ganz direkte Kontakt mat eisen Acteuren hunn an dofir brauche mer eis net blann un Zuelen ze halen, well mer wierklech mat hinnen Dag fir Dag kënnen d'Situatioun duerchgoen. An do kënne Facteure mat eraspillen, déi een einfach net an enger Zuel esou kann erëmginn. Et ass, Dir sot, wisou, wann et alarmant ass, net direkt Mesuren huelen. Ech weess och net, ob et glécklech ass, do ze villen Zickzack. D'Mesurë sinn extrem aschneidend. Mir mussen iwwert e Gesetz fueren. Ech hat d'lescht Kéier d'Bild gebraucht, ech mengen, wann d'Stroossen dobausse glat sinn, da gi se och net direkt gespaart. An ech denken, dass jiddweree fir sech absolut versteet, dofir ass déi Pandemie scho laang genuch hei, mir kucken alleguerten, mir gesinn d'Nouvellë ronderëm, dass d'Leit scho versti wann d'Zuelen eropginn, mä dass een einfach soll virsichteg sinn, genau wéi een op enger glater Strooss virsichteg fiert, ass och elo de Moment, virsiichteg ze sinn, mee mir wëssen net genau, wat kënnt. Mir kënnen analyséieren, dass mer et nach ënner Kontroll hunn, mir wëssen awer net, wat moar ass. Et ass ëmmer eng Donkelziffer vun Infizéierten do, an de Virus ass nach net bis an de leschten Detail bekannt an wäert och bis zum Schluss vun dëser Pandemie leider esou sinn, dass mer mat ganz villen Inconnue musse fueren. Ech si fir mäin Deel immens frou, dass mer hei am Land eeben vill méi nuancéiert kënnen agéieren. A grousse Länner gesäit een, datt et net anescht geet, wéi no Zuelen verschidden Mesuren ze huelen, déi déi extrem radikal sinn, déi och net ëmmer Sënn maachen an och net ëmmer verstane ginn. Dofir ass eisen Wonsch, ass och mat der Direktioun, datt einfach drop vertraut gëtt, datt mer dat schonn sachlech analyséieren, mat eben vill méi engem groussen Opwand a vill méi enger nuancéierter Analys vun deem wat leeft. Natierlech och mat der Méiglechkeet, dass vun haut op muer nei Mesurë kommen. Dat hu mer jo och scho gemat. Mir hunn och gesinn, dass eis Chamber fonctionsfäeg ass, dass, wann et wierklech urgent gëtt, dass mer wierklech do en Ouer hunn, dass mer ganz schnell kënnen do virstelleg ginn an dann d'Situatioun duerchgoen an nei Mesuren huelen. mee dass mir probéieren ze évitéieren, einfach elo am Drock, deen ass, an ech verstinn deen och, dass Leit sech Suerge maachen, ech mengen, d'Gesäit een, d'Zuele schwätzen awer mat de Leit, an dass do Drock ass, dat ass schonn richtig, mee et ass, mengen ech, eng Chance, dass een deem net einfach muss blann noginn an einfach scho Mesuren huelen, déi ee vläit eventuell net muss huelen letztendlech oder vläicht vill méi spéit eréischt muss huelen oder anescht kann huelen. Nach eng aner Fro ass déi vum Teletravail. Dir encouragéiert d'Leit vun doheem aus ze schaffen. Och do wëllt Der keng gesetzlech Mesure huelen. Vläicht ass dat och dat Allerkomplizéierst. Dat ass eebe gaangen am Etat de crise. Ech weess net, wéi komplizéiert dat ass, mee héchstwahrscheinlech jo zimmlech komplizéiert. Et ass awer elo esou, Wat maachen d'Leit dann, wann hire Patron net akzeptéiert, dass se soen, Ech wëll vun doheem aus schaffen? Wéi? Ech weess net, hutt Der eng Idee, wéi vill Leit elo am Télétravail sinn de Moment oder net? Hutt Der iergendeng iergendeng Informatioun do driwwer? Ech selwer elo net, well ech den Aarbechtsmoart elo net esou direkt suivéieren. Ech weess, datt en Appell gemaacht ass an ech erënnere mech awer an där éischter Phas, datt do grad eeben grad och d'Patronen ganz asiichteg sinn. Ech mengen, hei ass eng jiddwer, alleguerten hu mer Interesse déi Situatioun ënner Kontroll ze halen an d'Betriber un éischter Linn. Ech mengen, si sinn déi, déi éischt déi Interesse hunn, dass mer mat Zäite kleng Mesuren huelen, op Fräiwëllegkeet och Mesuren huelen, fir dat Ganzt agezaamt ze behalen. Dat ass de klenge Präis, deen ee bezilt, fir net de grousse mussen ze bezuelen. Dofir maache ech mer wéineg Suerge vu Säite vun de Betriber. Dat huet déi éischte Kéier gutt geklappt. Vill Betriber hate schonn Télétravail en place, éier et iwwerhaapt recommandéiert wor. Do ass schonn eng wirtschaftlech Iwwerleeung derhannert, déi de Betriber net friem ass.

zu diesem Schweden? Jo, ech mengen, et ass Stad a Land an iwwert d'Grenzen eraus bekannt, dass eise Gesondheetssecteur zu méi wéi der Halschent gestäipt ass vu Frontalieren. Dass mer déi do rekrutéieren, ass elo näischt Neies an deem Sënn. Dat ass eis Situatioun, op déi kënne mer hischaffen fir d'Zukunft, dass mer erëm méi Leit op nationalem Plang motivéiert kréien, an dëse Secteur schaffen ze goen. Mee Stand haut ass et elo. soen ech elo mol, keen neien, keen neie Moment. Dat ass d'Eegenaart vun eisem Gesondheetssecteur hei zu Lëtzebuerg, dass en nun eben emol wäitgehend gedroen a gestäipt gëtt vu Leit, déi, déi all Dag iwwert eis Grenzen erakommen. An dass mer déi do rekrutéieren, läit, jo, läit op der Hand, déi komme jo net bei eis op d'Welt. Dann hätt ech nach déi Frage, Wie ist es denn mit der Personalausstattung im Moment bestellt? Kann Luxemburg im Moment jedes Beatmungsgerät und jeden Patienten auch mit einem mit der nötigen Pflege ausstatten, wenn es soweit kommt? Am Moment ass alles am grénge Beräich, mee natierlech sinn eis Spideeler och alarméiert. Si sinn, genau wéi all aner Betrib, wéi all Verwaltung, mam Phänomen konfrontéiert, dass och bei hinne Leit a Quarantän gesat ginn, dass och bei hinne Leit positiv ginn. Dat kann een net viraussoen. Ech mengen, dat trëfft nun eben emol esou, wéi dee Virus grad trëfft. En trëfft an all Secteuren eran an och an d'Personal vum Gesondheetssystem. Och domadder muss ee liewen a jongléieren an dat ass Deel vun deene Gespréicher, déi mer dagdeeglech och mat de Spideeler hunn, fir engersäits d'Better ze monitoréieren, do kréie mer déi blank Zuelen eran, mä an eise Gespréicher gi mer natierlech och ëmmer d'Situatioun duerch, ob eppes alarmant ass um Niveau vum Personal oder net. Mir hunn ons Réserve sanitaire, mä dat huet alles natierlech och seng Limiten. D'Personal ass en anengende Facteur op der ganzer Linn an dëser Pandemie. David Marques, fir de Quotidien, Direkt aschneidend Mesure si jo nei a keng virgesinn. Anerersäits hutt Der jo elo gëschter op den Instanzewee geschéckt verschidde Prezisiounen zum aktuelle Covid-Gesetz. An do hunn ech eppes erausgefiltert, datt eeben elo wat d'Rassemblemente vu méi wéi 100 Leit ubelaangt, datt do elo nei Reegele kommen. Kënnt Der do nach eng Kéier d'Reflexioun respektiv d'Motivatioun Ginn, firwat dat dote elo esou gehandhaabt gëtt. Jo, dat war de Wonsch, dee mer hätte fir bei Evenementer vun enger gewëssener Envergure, eben iwwer 100 Leit, dass do vum Organisateur hier soll eng gewësse Reflexioun am Virfeld gemat ginn, déi eis och soll notifiéiert ginn an der Direktioun, wourëms geet et. Dat heescht, éischtens emol soll de Perimeter vun deem Rassemblement kloer delimitéiert sinn. Ech denken un Mäert oder esou zum Beispill. Da soll och e Konzept do sinn, wéi een d'Flüe vun de Leit geréiert. Dat ass eppes, wat een haut scho ganz vill gesäit. Vill Organisateure maachen dat. Mee d'Idee wär, fir dat wierklech ze systematiséieren, dass sech eng Iwwerleeung mécht, Wou kommen d'Leit eran? Wéi ginn se raus? Dat Ganzt, fir ze evitéieren, dass eben eng Usammlung vu vill Leit op enger Plaz soll stattfannen. an dann och aushänke bei der Entrée vun de Mesures sanitaires, déi op deem Evenement applicabel sinn, dass dat och wierklech sichtbar ass a fir jiddwereen erkenntlech ass. D'Idee ass, dass eben iwwerall, wou gréisser Rassemblementer sinn, déi Iwwerleeung am Virfeld gemat gëtt an och der Direktioun matgedeelt gëtt. Doduercher kréie mir och eng Vue op déi Evenementer. Ech géif awer gäre betounen, dass och schonn haut d'Organisateuren u sech eng ganz grouss Disziplin hunn an ëmmer am Viraus u sech quasi systematesch mat eis Kontakt huelen, fir hir Konzepter enker duerchzeschwätzen an och Rot eranzehuelen, wéi een dat am beschte ka gestalten. Dat heescht, do wou d'Konzepter stinn, mussen déi do awer eng Kéier mat der Santé Kontakt ophuelen, oder? Nee, ech denken, also déi wou mer d'Konzepter hunn, do wäerte mer eens ginn. Gutt, an dann déi zweet Fro, d'Testzentre si jo weiderhi gutt besicht, och dee lo um Kierchbierg, dee lo opgaangen ass fir op Ordonnance. Wou sinn do d'Preparativen drun, respektiv d'Aarbechten drun, fir do d'Offeren eng Kéier esouwuel mat de Privatlaboen, wéi och wat den LNS dann eben an Ärem Fall ubelaangt, fir do weiderzekommen, well d'Demande weiderhi grouss ass? Merci. Jo, d'Demande ass grouss. Mir hunn och gesinn, dass dat grousse Succès hat. Och do hu mer e permanenten Aarbechtsgrupp, wou den dagdeegleche Kontakt ass mat de Laboratoiren. Do si mer och duerchgehend beméit, fir d'Flühen ze gesi fir ze kucken, wou d'Nofro am stäerksten ass, an dann eben anerersäits ze kucken, wat ass machbar. Och do däerf een net vergiessen, och do sinn d'Ressources humaines den anengende Faktor. Déi Saachen, déi Statioune musse bedéngt ginn, se hunn och hire Präis. soudass mer do an enger permanenter Iwwerleeung sinn, wéi mer dat kënnen optimiséieren an do ausbauen, eeben, bon, éischtens, wou mer Moyen, wou Moyenen do sinn, wou Personal nach disponibel ass, fir dat ze maachen, an dann awer och op deene Plazen, wou et am meeschte Sënn mécht. Ech war ganz frou ze gesinn, dass deen neien Testzenter um Kierchbierg effektiv direkt e ganz groussen Afflux hat. Dat schéint sech direkt erëmgespigelt ze hunn bei de Laboen, mee och do, Kucke mer au fur et à mesure, wat machbar ass. An deem Sënn, dass do keng Reflexioun do fir d'CSA an, oder op d'mannsten d'CSA an der Luxexpo nees z'aktivéieren, souwäit ech mech erënnere ka war dee jo just an Hibernatioun gesat ginn. Deen ass prett fir opgemat ze ginn, mee och do hu mer eis Indicateuren an déi sinn och Stand haut nach ëmmer op gréng. Wat kucke mer, fir ze decidéieren, ob mer do opmaachen? Virun allem d'Affluence ebe bei de Generalisten an och an den Urgencen. Dat ass do, wou mer u sech gesinn, wann eppes wierklech akut unzitt. An do si mer, do hu mer eng, dat nenne mer eng Sentinelle Covid, déi mer en place hunn. Dat ass en Netzwierk vu Generalisten, déi eis am Fong geholl um Lafenden halen, wéi bei hinnen d'Geschehen ass, wéi vill méi Covid-Patiente kommen oder net. An en Fonctioun dovunner, wa mer gesinn, dass do effektiv vun haut op muer wierklech dat immens géif unzéien, da kënne mer ganz schnell dee Centre de consultation Covid an der Stad oder och deen zu Esch opmaachen. Nächste reguläre Regierungsrot ass e Freiden, ëmmer nach. Hutt Der nach aner Rendez-vouse scho virgesinn, fir datt d'Regierung kéint zesummekommen? Virun dem Freideg, mengt Der? Well do wier héchstens muer, mee och vläicht iwwer de Weekend oder esou. Nee, eigentlech net, well mer effektiv och, et brauch einfach ëmmer Zäit och, fir d'Analysen ze maachen. Dofir war et mer och wichteg, haut hei ze sinn. Ech kann haut soen, Stand haut, Ass dat nach ok? Dat mag änneren, mee bësselchen, e puer Deeg Zäit muss ee sech ginn. An insofern ass elo kee Grond fir virun e Freiden zesummen ze kommen. Mir wäerte sécherlech och iwwert de Weekend schaffen. Et ass éischter Ufank nächster Woch, wou mer wäerten, wann een elo den Ustig vun den Zuele kuckt, fir wierklech en Impakt dovunner ze gesinn, rechne mer, jo, éischter Ufank nächster Woch, Mëtt nächster Woch, dass do, wou sech dat giff weisen, dass ëmmer déi déi üblech Gedold, déi gefuerdert ass, fir ze gesinn, ob eppes stabel bleift oder wierklech an Dimensioune geet, déi eis dann net méi esou frou wäerte man. Uschloss un déi eng Fro, wat, mengen ech, Michèle gestallt hat, Ginn et da scho rëm Diplomatesch Beméiungen fir z'evitéieren, datt vum Ausland eventuell medezinesch Perso also Gesondheetspersonal kéint beschlagnahmt ginn oder esou, ass dat nees eng Damoklesschwäert oder si mer nach net souwäit? Bah, esou en Damoklesschwäert wäert et déi ganz Kris iwwer sinn, mee Wéi gesot, dat ass näischt, dat ass näischt, wat mir bis elo zu Ouere komm ass, datt sech eppes do deet. Mee d'Situatioun ass awer och elo net grondleeënd anescht wéi am Ufank vun der Pandemie. Ech mengen, all Land huet seng Besoinen, seng Situatioun, déi et muss geréieren. Dat ass e Risiko, mat deem mer hei zu Lëtzebuerg musse liewen, wann een e Gesondheetssystem huet, deen op. fousst op enger grousser Majoritéit vu Personal, wat aus dem Ausland kënnt, da kann een sech dat net schéirieden. Ech hoffen awer, dass dat net esou wäit wäert kommen. Et ass an der éischte Kéier net esou wäit komm. Dann hoffe mer, dass dat och dës Kéier net wäert de Fall sinn. Mee fir op Är Fro ze beäntweren, ech hunn awer elo näischt, näischt héieren. Dat waren esou Gerüchter, déi bei der éischter Well gaange sinn. Bis op Weideres, loosse mer emol Holz upaken, ass do näischt. Et ginn och am Moment keng diplomatesch Efforten gemaach oder esou bei den